Wel, mae gyda fi barch mawr at unrhyw un sy'n medru dysgu iaith arall a'i choncro a'i defnyddio yn rhugl yn ddyddiol. Uh, a dyma sy'n gyda ni nesaf, mae gyda ni dwy westau, dwy yn barod i siarad â ni. Um, yeah, a croeso cynnes gyntaf oll i un o diwtoriad y Gymraeg gyda bwrdd iechyd Betsy Cadwaladr, Beth Jones, mae gyda ni ar y llinell. Helo Beth, pnawn da! Pnawn da, Sian. Pnawn da. Neis i gael dy gwmni di. A wedyn, newn, wel, neith y ddwy o ni groesawu Manuela, gweithio bod fi'n gweud yn iawn, Manuela Nimchik. Siwr wyt ti, Manuela? Hi, yes, mae Manuela yma, uh, Manuela Nimchik. Nimchik i fi gael hwnna'n gywir. Wel, diolch am gywir a fi. Croeso i bore cothi y ddwy o chi. Na i ddechrau gyda Beth. Nawr te, mae Manuela wedi ennill cystadleuaeth arbennig yn dy fe fel Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn gyda awdurdod Betsi Cadwaladr. Rho dipyn o hanes y gystadleuaeth i ni te Beth. Wrth gwrs, wrth gwrs, ia, llongyfarchiadau enfawr Manuela. Felly ia, dyma'r eildro i ni gynnal y gystadleuaeth hon, a dyn ni mor falch ac dyna oedd pwrpas y gystadleuaeth oedd i ddathlu ein dysgwyr ni, yn enwedig dwi'n meddwl dros y ddwy flynedd diwetha 'ma efo'r pandemig. bod ein staff ni o fewn Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr 'di dal ati i ymrwymo i ddysgu'r Gymraeg, felly oedd hi'n hynod o bwysig i ni fel tîm y Gymraeg i i roid y cyfle i ddathlu ein dysgwyr ni. Felly nath yr y daith ddechre nôl ym mis Medi llynedd gyda tîm y Gymraeg yn gofyn i'n staff ni enwebu cydweithwyr o'dd 'di gneud argraff dda arnynt drwy ddysgu Cymraeg a a'u bod nhw'n defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle i yym i wella'r gwasanaeth 'dyn ni'n cynnig i'n cleifion yma yng ngogledd Cymru. Yym nathon ni dderbyn yy nifer fawr o enwebiade felly diolch o galon i bawb nath enwebu 'dyn ni wir yn gwerthfawrogi hynny. Ac wedyn yn mis Ionawr leni dath ein beirniaid at ei gilydd i greu yy rhestyr fer o pump ac ein beirniaid oedd Linda Thomas, Aelod Annibynnol y Bwrdd, yeah. Teresa Owen, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoeddus, y Bwrdd Iechyd Betsi Crodle, ac hefyd yn um, gwa, uh, beirniad gwadd oedd Bethan Gwanas. Oh. Um, yn amlwg, ia, awdur poblogaidd iawn, ond erbyn wwan, Mae'n yym tiwtor Cymraeg profiadol, yn tydi? Ydy yn wir, ie. A bydd... O, ma- t- ydy banel da fyna, panel oh. y safonol iawn. Felly mae hwnna'n gwneud um, wel, derbyn y wobr yma hyd yn oed yn fwy gwerthfawr. Manuela, dyn ni mewn, dod mewn â Manuela Nimacek. Uh, hi yw'r enillydd a welon ni ym mhapur bro agoriad bod nhw wedi llongyfarch Manuela hefyd. Llongyfarchiadau ti, Manuela. Dere a dy hanes di ni, achos mae yn anhygol, achos ti'n dod o Ganada'n wreiddiol, yn dweud ti, Manuela? Yndw, a diolch Sian. Um, yndw, dwi'n dod o Canada yn wreiddiol ac um, dwi wedi tyfu fyny o gwmpas llwyth o ieithoedd wahanol. Um, iaith Cyntaf fi ydi Saesneg ond dwi di fynd i ysgol yn Ffrangeg ac am a clywed Almaeneg ac Almaeneg y Swistir adra efo rhieni fi ac am pan dwi di bod yn ysgol uwchradd dwi di dysgu Sbaeneg hefyd am ond wedyn ar ôl Yn fy ngwlad, celf, dwi 'di symud i Gatalwnia a pigo Catalan fy ni, felly yym pan dwi 'di symud i Gymru ac dysgu fy'n radd a meistr mewn therapi celf a dwi 'di isio dechra dysgu Cymraeg hefyd ac rŵan dwi'n gweithio'n ddwyieithog. Ti'n gweud e mor syml, a mo- ond mae'n anhygoel. Y ffo- mae- mae- Mae'n amlwg gyda ti glust a ti wedi gweithio'n galed hefyd uh, i goncro'r ieithoedd yma, ond mae'n bownd o fod yn dod yn naturiol i ti. Bues di yn Nant Gwrtheyrn, dwi'n deall hefyd, a wedi wneud cyrsiau Ulpan. Do, do, dwi 'di neud y dau ac yym y dau o nhw 'di rili helpu fi ca'l digon o hyder i dechra sgyrsia yn Cymraeg ac yym dechra byw fy mywyd yn Cymraeg ac ar ol y cyrsia yna yym ma' 'di jyst bod yn pwysig i fi i jyst bwrw ymlaen ac yym cymryd risgs ac paid â poeni amdan neud camgymeriada ac jyst mwynhau y profiad rili. Ie, mae'n ma wych. Pa fath o waith wyt ti'n neud e, yn dy swydd fel seicotherapydd celf? Reit, felly dwi'n gweithio yn, um, yn yr ysbyty yn um, iechyd meddwl oedolion ac hefyd dwi isio rhedeg grŵp yn y cymuned ac um, yn seicotherapy celf chi'n, mae'n seicotherapy ond chi'n gallu defnyddio ac hefyd defnyddio deuddnyddiau celf i expresio teimladau chdi. Mae mae'n swnio'n ddifyr dros ben yn dyfe. A, a ti'n gwybod, mae'n mae fraint, mae'n siŵr i fod yng nghwmni rhai sy'n gallu, tymod, jyst mynegu hunain, um, tymod, yn dy gwmni di. Sut deimlad yw hwnna? O, oh, wel, dwi'n meddwl efo, um, efo gweithio'n dwyieithog, mae'n rili really pwysig yn iechyd meddwl um, oherwydd yym mae gan iaith llawer i'w wneud â hunaniaeth ac gallwch chi teimlo'n wahanol mewn ieithoedd wahanol felly yym dwi'n meddwl mae'n jyst mor pwysig yn yn arbennig gwi- byw yn yn yy Gwynedd hefyd bod chi'n gallu cynnig yym gwasanaeth yn dwyieithog i cleifion ac am pobl yn y cymuned hefyd yym achos mae'n mae'n amdan sut ti'n teimlo ac creu perthynas ac mae iaith yn cael yy yn mwy m- mor pwysig yn y sefyllfa yma. Mm, mae ti swno mor gartrefol, tymod, yn oh, iaith Cymraeg. Mae'n mae wych yn dywe. Uh, na i ddyn nôl at Beth, Beth tymod, sut teimlad yw ei glywed Manuela'n yn sgwrsio fel hyn? Ti'n gwybod, ni'n sgwrsio'n ar BBC Radio Cymru, um, mae'n gweithio'n ddwyieithog, mae'n gogro sawl iaith, mae ma yna falchder, mae'n siŵr beth. Wrth gwrs, wrth gwrs. Oeddech chi'n gwybod, dwi'n meddwl da ni'n galw Manuel am ddysgwr erbyn rwan. Mae'n siarad Cymraeg yn hollol naturiol ac oh, mae jyst yn llysgennad gwych ar ein cyfer ni i um, annog eraill ac i ysbrydoli eraill i ddysgu'r iaith uh, na llongyfarchiadau enfawr, Manuela. Ie, yeah. a fydd y gysadleuaeth mae'n parhau fi'n siŵr beth? Bob, ia, yeah, bob dwy flynedd. Felly, um, dechrau, ia, yeah, casglu uh, fwy o enwau dysgwyr newydd o i'r iaith Gymraeg, fel bod nhw efo dwy flynedd i gyrraedd lefel Manuela, gobeithio. Wel, ie, yeah, dim pwysau o gwbl. O, oh, diolch. A Manuela, lle mae cartref erbyn hyn? Yn, yn Bethesda. O, oh, lle da, fi siw bod yn gweud. A ti'n siw, digon o bobl i, i ymarfer y Gymraeg fyny? O, oh, mae'n mae lle braf i, um, i byw yn y cymuned. Mae'n y llwyth o cyfle i siarad Cymraeg a pobl um, ddim yn meindio pan chdi'n neud cymgymeriadau, maen nhw'n just gwerthfawrogi um, helpu ac um, bod dwi'n neud ymdrech i, i siarad, felly um, mae'n lle braf ydy. Mm. A beth yw'r cyngor gorau gallu ti roi unrhyw un sy'n gwrando, sy'n sy tywod, yn gweithio'n galed ar yr iaith, ti'n gwybod, ac yn gweld e'n anodd falle, ond yn trio i gorau. Beth yw'r cyngor gorau gallu ti roi yn nhw, Manuela? O, um, rhaid just deud, paid o rhoi gormod o pwys i ti dy hun, um, mwynhau y proses ac, um, ac really paid o poeni amdano wneud camgymeriadau. Dwi'n wneud nhw'n yn llwyth ac hyd yn oed os ti ddim yn, yn dall rhywbeth, Jyst gofyn i i i trio egluro ond yym ie jyst mwynhau y proses rili mae mae'n gallu teimlo fel yym yy fel rwbeth yym mawr yn y cychwyn pan chdi'n dechre yy dysgu ond efo camau bach a jyst profiad Yym a neud o'n rhan o o bywyd chdi rili mae'n mae'n dechre mynd yn hawsach. Ie. O, diolch i ti Manuela. Manuela Nemecek. Hi yw dysgwr Cymraeg y flwyddyn gydag awdurdod uh, Betsy Cydwalder. Beth Jones, diolch yn fawr i ti fel am dy waith hefyd uh, gyda'r bwrdd ac uh, yn un o'r diwtoried sy'n ysbrydoli eraill. Uh, diolch i'r ddwy ohonoch chi am sgwrs fendig